Haleluya, haleluya, haleluya. Mawu geɖewo hã wɔ aƒe megbe to Samuel dzi. be yasi ami na viwò dometɔ ɖeka, yasi ami na srɔ̃wò, yasi ami na srɔ̃wò ŋutsu, yasi ami na srɔ̃wò nyɔnu, yasi ami na wò ŋutɔ, yakɔ wò do ɖe dzi. Aƒetɔ na Samuel yi ɖe Jese ƒe aƒe megbe. Egbea wɔaƒemee Samuel hã va ɖo. Wɔaƒemee nyagblɔɖila va ɖo eye nye hã mege ɖe wɔaƒeme le egbe ƒe ŋkekea me be Mawu ƒe amisisi ƒe nyawo nedze agɔ ɖe wò agbe me elabe Yehowa megblẽ wò da ɖi o. Mawu nya be edze be nàxɔ amisisi. Misisi Michael gblɔna be, Ŋgɔgbeyiyi ƒe amisisi, dodoɖedzi ƒe amisisi, yayra ƒe amisisi, enusasa ƒe amisisi, alo nudzadzra ƒe amisisi, mawusubɔsubɔ ƒe amisisi, ŋgɔgbeyiyi le dɔwɔƒe ƒe amisisi, nunya ƒe amisisi, nugɔmesese ƒe amisisi, aɖaŋuɖoɖo ƒe amisisi, sidzedze ƒe amisisi, dɔyɔyɔ ƒe amisisi, katutu ƒe amisisi, nukunudɔwɔƒe amisisi, nyagblɔɖi ƒe amisisi, mawunyagbɔgblɔ gbeƒãɖeɖe ƒe amisisi, hadzidzi ƒe amisisi, lɔlɔ̃ ƒe amisisi. Eye beléle na ame ɖokui ƒe amisisi, ŋudzɔnɔnɔ ƒe amisisi, etenɔnɔ ƒe amisisi, nublanuikpɔkpɔ ƒe amisisi, dɔmekɔkɔ ƒe amisisi. Eye eye aƒetɔ bia kɔ nɔ wò le fie nye ya. Metsi magblɔ nɔ be Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe si ke le mewò. Yiƒe amisisi la le godzem le eye vevia me. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke akplɔ le nuwo katã me. Ame yi ado ŋusɔ wò le gaƒoƒo ya me. Eye aƒetee nèle. Eya ta le fie nye ya. Aƒetɔ nekɔ wò do ɖe dzi. Yehowa nelé wò ɖe asi be nu ka ke le dzɔdzɔm. Ami sisi wòkɔ na wò be nàkpɔ ŋgɔgbe yi le dɔwɔƒea. Ami sisi ma nedze ago. ami sisi woda ɖe dziwò hã bena woakpɔ ŋudzedze le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti hã ami sisi ma nedze go mawu sia mi na wò le gbe ƒe ŋkeke ya dzi be nakɔ akɔ wɔ dɔ na ye yakɔ wɔ akɔ dɔ ɖe dzi elabe bibla na mienya nya kɔkɔe la na mienya be mawu ƒe ami sisia enye na kɔku tsi ɖe sia ɖe eya ta yehowa ƒe ami sisia nenye kɔkuti sia kɔkuti ke le dziwò ne kɔ wò ɖa le gbegblẽ ɖe sia ɖe me ne kɔ wò ɖa le fiƒode ɖe sia ɖe me ne kɔ wò ɖa le dɔléle ɖe sia ɖe me mawu ƒe ami sisi ne kɔ wò ɖa le dɔléle ɖe sia ɖe me ƒome ŋusẽ ɖe sia ɖe ƒe kpɔkplɔ te medo gbe ɖa be amia nenɔ tsɔtsɔm le ŋutiwò amia ne kɔ wò do ɖe dzi amia ne he yayra va amisisi ke le mawòa ne ɖo hadzi ƒe anya be mawo ƒe amisisi ne ɖo gbedoɖa ƒe anya be mawo ƒe amisisi amisisi ne xewo de gbedodoɖa me amisisi ne xewo de mawo ƒe kafukafu me ne xewo de mawo ƒe subɔsubɔ me ne xewo de mawo ƒe dodoɖedzi me ne xe wò de mawu ƒe nyagblɔɖi me ne xe wò de mawu ƒe amisi kɔkɔe me ami sisia ne wɔe be gbeƒã ɖeɖe mawu ƒe nya makpe nu na wò kura ha eye ya ta le eye vivi ya ma eye ke ne bla mawu ƒe agbadza vɔvɔa ɖeke manɔ nu hɔ eye ya ta le gaƒoƒo sia me meto gbe ɖa ye mebia yehowa ƒe asi ɖe dzi ha be asi ma netrɔ wò nu tsi nya ha mebe asi ma netrɔ wò nu tsi nya ha megblɔ nya de wò agbe me be mawu ƒe ami sisi ke le dziwò le fie nyi ya nekaka dɔléle ɖe sia ɖe eye wòakɔ dɔléle ɖe sia ɖe le wò agbe me le yesu kristo ƒe ŋkɔ me ebe kpɔ ɖa akpɔ anɔ anyi dze ɖe wò axawo ha eye akpɔ ɖe wò ɖusi me ha be dɔkɔ le mɔwia ka me yometsitsi ɖeke mage ɖo agbedɔm o ami sisi ke nana lãme sɔ ha mebe ke nana agbe ha ami sisi ke tsɔa lãme sɔ kple agbe na me eye ame bia tso aƒetɔ la gɔnɔ mebe ne kɔ wò do ɖe dzi le ami sisi ya me eye ami sisia na he nu geɖewo ava wɔ agbe me mebe ne ƒu ŋku na wò eye wòaƒu susu na wò ha mebe neƒo nunya na wò eye wòakɔ wò ado ɖe dzi ase nuwo gɔme naneke manɔ aɣlam o anya sã vava nugɔmesese vava dziɖuɖu nyuitɔ nasu asi wò le yame gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo yame biana wò le fie ya ame sisi ke ɖia vɔvɔ̃ ɖa eye wòkɔna dzi de ƒo kɔ dena amama medo gbe ɖa tɔxɛ be gbɔgbɔ kɔkɔea Nàdidi kɔ ɖe dziwò be nànɔ bibim, nànɔ keklẽm wò nu sia nu. Gbɔgbɔ kɔkɔe nàdi va, gbɔgbɔ kɔkɔe.

Ŋusẽ yeye naɖiɖi ɖe dziwò. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ nedo vuvɔ ɖe dziwò. Ŋusẽ ma neɖiɖi ɖe dziwò. Nedo vɔvɔli ɖe dziwò. Gbɔgbɔ kɔkɔe. Mesubɔ tɔxɛ. Shalakatara bababo. Liha babo la saikekaya. Ŋusẽ ma nedo. Baba nu srã ma ne geɖe ma o. Nu srã ma ne ɖo o. Ne geɖe wa fɔ o ma. Ne do nu srã wa fɔ o. Ne geɖe wa be tsi ble bɔ ma. Ne do srã le yi ama. Akpe nɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Be va mia gbɔ. Mao va si na le o da si se se le srã ya ma. Mao pa nu do si ne wa kan le wa gbem.

O ŋusẽ hã akaka futɔ wò ɖa. Mawu ƒe asi sesẽ nanɔ dziwò le saya me. Ɖela Yesu Kristo ƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kple wò. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ doa me naɖiɖi ɖe dziwò. Adanɔ le saya me aɖi ɖe eme le Aƒetɔ la me. Wò susu me nadze akɔ anyi. Ɖaleke nètsa le eye la te egbea, Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ nanɔ kple wò ado ŋusẽ wò. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, woyra wò le Aƒetɔ la me, le Mawu etɔ la, le Mawu Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.